A be fedra i ddeud am ddilyn Wrexham tymor yma heblaw am Ww! Ww! Ww! Ia, da ni'n ôl ar rollercoaster y cae ras. Uh, colli mewn gêm siomedig uh, i Stoke dy Sadwrn, o un gol i ddim, ond curo am y tro cynta tymor yma yn y cae ras, am y tro cynta mewn uh, dros ddeugain mlynedd yn y bencampwriaeth ar y cae ras yn erbyn Rhydychen a, a, ac o flaen Abertawe yn y tabl. Felly, um, wythos cymysg, ond um, mae colli ag ennill yn well na dwy gêm gyfartal, a mae'r tabl yn dangos hynny. Felly, efo'r um, O'n i'n gofyn i ti os oedd dy gwpan yn hanner llawn neu hanner gwag. Uh, falle newn ni ddechrau yn Stoke, a sut oedd ti'n teimlo am y gêm yn Stoke? Sut awyrgylch oedd hynna?
Awyrgylch da iawn. Dwi'n meddwl mae honno oedd y gêm darbu mewn ffordd o ran deryddiaeth, beth bynnag. Um, Ie, yeah, oedd o'n hanner, hanner gwag ar ôl Stoke. Dwi'n meddwl oedd o bosib perfformiad gwana'r tymor, lot o'r chwaraewyr yn edrych di blino sydd bach yn od ar ôl y toriad. Um, dim ar ei gêm, Cabore, O'Brien, Keith Modd, gyd yn edrych bach yn slow i fi. Um, ond, ie, yeah, does Stoke fawr y dîm gwaith, o'n i'n meddwl, ond oedden nhw'n well na ni ar y diwrnod, gathen nhw'r gol lwcus, a nath o'n i'n gwneud yn byd yn yr ail hanner na. Fel arfer, os o'n i'n cael hanner cyntaf gwael, da ni'n dod yn gryfach yn yr ail hanner. Ath o'n digwydd i Sadwrn, oedd o'n siomedig iawn ac yn rhwystredig iawn, dweud gwir. Uh, nath Ryan Longman fethu, wel, gol, gol wag i bob pwrpas, a falle sy'n gêm wahanol os o'n i wedi bod ar y blaen. Um, falle mae dau performer gweitha'r tymor oedd adre yn erbyn QPR ac yn Stoke, sef y gemau ar ôl yr ffenest rhyngwladol, ynde, y toriad rhyngwladol. Felly, um, ond na ddim newid i'r tîm arwel. Wyt ti'n meddwl fod, fod ni angen gwella sut da ni'n paratoi adeg y gemau rhyngwladol yma? A beth y deimlad ydy ar ôl Stoke?
Wel dwi me'wl nath canlyniad neithiwr ddeud stori o ran newid tîm a ca'l coese ffresh yn enwedig yn ganol cae. Yym 'dyn ni 'di bod yn gweld O'Brien yn dechre, Dobson yn dal i ddechre. Yym dwi'n me'wl bod Parky dal yn trio ffeindio'i dîm cryfa swn i'n deud. Yym ond swn i swn i'm swn i'm yn meindio gweld mwy o hynna, mwy o chop and change a mwy o addasu mwy o uh, chwarae, chwaraewyr gwahanol yn erbyn tîmau gwahanol. Um, dwi'n meddwl mae margin o wahaniaeth rhwng y tîmau da, tîmau ddim cystal yn, yn, yn fac iawn iawn, dwi'n meddwl. Um, mae rhywun yn dechrau sysio allan y tîmau fydd at y gwylod, ond o'r tri chwarter isa, dos, uh, uchaf, does na ddim lot i wahaniaethu. Felly, ia, dwi'n meddwl Mae eisiau bod yn glyfar efo dewisiadau, um, yn sicr nath o dalu ar ei ganfed neithiwr. Um, o fel, oedd i fod yn dweud, ond am lot i, i wahanu'r ddau dîm yn stog, gol lwcus, sa'i wedi gallu bod yn ganlyniad gwahanol. Um, ond wnaethon ni ddim creu dim yn yr ail hanner yna. Oedd yr ail hanner yn siomedig. Um, mae hynny'n poeni fi chydig bach, lle.
oedd, a fel mae Arwel yn deud, uh, pedwar newid mawr ar gyfer y gêm yn erbyn Rhyd Ochen wedyn. Um, Matty James yn dod i'r canol yn lle Ben Sheaf. Dwi'n meddwl oedd efo chydig bach o anaf, ond Lewis O'Brien yn colli le, un o chwaraewyr gorau y tymor hyn yn hyn. Um, George Thomason yn, yn dechrau gêm gynta yn y Bencampwriaeth. Yy Nathan Broadhead yn dechrau gêm gynta yn y Bencampwriaeth hefyd, um, ac yn sgorio'r gol dyngedferol, Josh Windass ar y fainc, a um, Liberato Cacace yn dechrau ar y chwyth hefyd. Felly, efo'r beth a ti'n meddwl am y newidiadau, a falle'r hyn o mwy arwyddocaol, um, newid o'r y pedwar yn y canol fel y bocs da ni wedi bod yn chwarae yn ôl i wel, 3-5-2 i fod yn onest, neu falle 3-5-1-1, achos oedd Broadhead yn weith yn dod at y canol cae, ond yn aml yn rhedeg heibio um, Keith Moore hefyd, yn doedd?
Oedd, dwi'n meddwl yym fedri di gyfiawnhau bob un, oedd bob un yn llwyddiant dwi'n meddwl, Cacace yn dda iawn, Brodhead yn arbennig yn yr hanner cynta. um, Thomas yn daclus iawn ac yn cyfrannu wrth, wrth uh, mynd ymlaen. Um, Ie, yeah, fedri di ddim gwadu bod y newid uh, wedi helpu rhywfaint, falle bod yn fach o surprise os oedd um, Rhyd a Chen wedi bod yn gwylio ni o flaen llaw. a wedyn, o, dyma sy'n mynd nhw'n chwarae, a, da ni, a wedyn troi'n ôl i'r uh, dull traddodiadol parciaidd. Um, a, a mae hynny'n dda, yn dydy, bod gennym ni'r opsiwn yna rwan, bod, gen, bod ni'n gallu mynd Eugene Sharp. O, o Windas ddim wedi cael gêm dda yn Stoke, oedd o'n crwydro rownd y cae, reit ddi bwrpas o'n i'n meddwl. Um, a wedyn mae Broded yn cynnig rhywbeth, mae gyffyrddiad o'n well, mae'n edrych i fyny, mae'n gweld pethau a fel ti'n dweud, mae'n gweithio fo môr yn well. Mae, mae môr yn mynd i penio lawr a dydy brod, mae broded o gwmpas yn rhywle i dderbyn y bel neu i greu bach o drwbl. Um, felly, ie, yeah, newidiadau llan canfoliaeth, os, os rhywbeth, da ni'n barnu um, parc i am beidio wneud y lyddion, dwi'n meddwl oedd nath o dynnu broded i ffwrdd yn rhy gynnar yn dod.
Do, dwi'n meddwl oedd y perfformiad yr ail hanner ddim gystal, a, a falle to, yn y gemau yn erbyn uh, Derby a Birmingham a'r hyn oedd ni tîm gorau hanner cyntaf a wedyn gadael i'r tîm arall ddod yn ôl yn yr ail hanner ac o'n i'n poeni fod hynny'n mynd i ddigwydd, yn arbennig ar ôl i Doyle gael y cerdyn coch wrth gwrs, ond falle fod Oxford uh, to, ddim yn dîm ddigon da i gymryd mantais o hynny. Felly, to, triffwynt yna'n holl bwysig as mae gennym ni gêm anodd yn Middlesbrough yn oes a'r gêm wedyn yn erbyn Coventry, felly da ni'n chwarae'r tîm oedd yn gyntaf ac yn ail. Uh, felly, pwy oedd y chwaraewr y gêm i ti, Arwel? O, oh, Broden, heb, heb ymheuaeth, oedd o'n wych yn yr hanner cyntaf na, oedd o'n... Oedd o jyst yn creu pethau yn y, yn y tri ar ôl, a dyn ni'n gweld, rili, really, ers wrach Elite Lee ar ei orau, tymor, dau dymor yn ôl, um, oedd o'n gweld pasys, oedd o'n cadw'r bel, oedd o'n daclus, fel, fel oedd Ifan deud, um, nath o jyst adio rhywbeth, oedd o'n oedd o'n wych. Um, ac oedd, oedd, oedd, oedd y môr yn cystal hefyd, oedd o'n cael gêm arbennig. Dwi'n meddwl, o hyd ochr y dim reit wan, ond o'n nhw'n yn cynnig rhyw lawer. So mae'n anodd, ma anodd um, beirniadu tîm yn erbyn tîm gwan yn amlwg. Um, ond dwi'n dwi meddwl gyfrinach ydy, ydy, ydy newid pethau chydig, dwi'n meddwl mae, gen, mae Parky yn... Dwi'n siŵr fe gyda fo fwy o ffydd yn y chwaraewyr na sydd wedi bod ar, ar, y, ar y ffin uh, o ran dechrau gemau, felly um, Oedd yr hanner cyntaf wych, a oedd 'na rhyw deimlad fatha derby Sheffield Wednesday yn yr ail hanner, yn enwedig ar ôl y cardyn coch 'na, ond dwi'n meddwl achos bod Rhydychen mor wan, dwi'n meddwl 'sen nhw wedi bod yn dîm cryfach, 'sen nhw wedi dod i fewn i'r gêm a cael gêm gyfartal wrach, ond fel ti'n deud, dal yr ddwy gêm gyngrair nesaf ydi ddau dîm ar dop y gyngrair, felly 'di beth ddim yn mynd i'm haws, oedd o'n driphwynt Holl, holl bwysig achos ni 'di colli'r gêm yna a dwy, y ddwy nesa yn y gynghrair, dwi'n meddwl fysa 'na gwestiynau'n cael eu codi.
Ia, felly Ifor, wyt ti'n... O- O'n i jyst isio gofyn be' oddech chi'n feddwl o'r cerdyn coch? Oeddech chi'n meddwl bod o'n deg? O'n i'n meddwl bod yy bod ca- 'sa cerdyn melyn 'di bod yn ddigon i fi de. Yy Dwi'n meddwl wnaeth Parky awgrymu fysa y refferî hefo mwy o brofiad ddim wedi rhoi cerdyn coch, felly mae hynny chydig bach yn... Wrth gwrs, mae'r ref wedi rhoi cerdyn melyn i Parky yn Caerlŷr, felly dyn nhw'n ffrindiau gorau. ffrindiau. Dwi'n meddwl oedd o'n anlwcus, doedd. Oedd o'n Do, be, be sy'n ei galw cerdyn oren, lle oedd o'n gerdyn melyn caled, ond dwi wedi gweld bobl ddim yn rhoi coch amdano fo. Oedd o'n chydig bach yn edrych waith, achos oedd trwy doel yn isel, a trwy uh, i chwaraewr nhw'n uchel, felly pan nath o daro fo, nath o bron neu somersault yn nhw, ond i fod yn onest, ti'n lot mwy tebygol o frifo os ti'n dy droed di ar y ddaear a'r troed sy'n hitio ti yn yr awyr, felly oedd yn falle yn edrych yn waith.
Be ti'n feddwl, Arwel? O, dwi'n meddwl achos y cyflym... Wel, ie, yeah. achos y cyflymder, y dacl, oedd o'n hwyr yn doedd, nath fel i styds o fyny. Sa ti'n mynd cwyno sa, sa, sa, sa ffordd arall rownd o gwbl, dwi'n meddwl. Eti, eti ddim cwyno am dacl fel e, Ti wastad yn rhedeg yr risg o gael cerdyn goch yn anffodus a lwcus nathon ni'm talu'r pris ynde? Ia, wedyn uh, o' 'na gêm fawr wrth gwrs i'r merched uh, wythnos diwetha, gêm uh, un gol yr un yn erbyn Caerdydd yn Wrexham, felly uh, sut oeddet ti'n teimlo ar ôl y gêm hynny Arwel? Wel ia, d- oedden o'n i'n sôn cyn y gêm a fysa nhw'n gallu bod yn gystadleuol ynde, um, a symud ymlaen. A mi oedden nhw, chwarae teg, cychwyn, cychwyn a ddawol iawn iawn, o'n nhw'n llawn egni, creu cyfleoedd, uh, biti yma dia, cic os motyn cyn y diwedd, ond mae'n ma o'r brig y gynrair, uh, uh, yr un nifer o bwyntiau Caerdydd, mae gen nhw Aberystwyth yn dyfynu, gêm fawr yn biti yn es wedyn, ond os ydyn nhw gadw'r momentum, maen nhw anfo, Mae, mae yna ambell i dîm arall sydd yn yr un mor gystadleuol a wrach yn mynd i gipio pwyntiau ddi ar Gaerdydd, felly mae it's on, fel maen nhw'n deud, sy'n ni'n sy ni, sy ni uh, tybio am y tro cyntaf uh, ar y lefel uchaf yma, felly um, mae'n addawol iawn. Ond oedd y rhan cyntaf yn wedig, o'n i'n meddwl bod nhw'n cystadleuol iawn. Ydy, mae dechrau llawer mwy addawol na llynedd, felly Efor, wyt ti'n teimlo yn hyderus fel arwel. Mae'n mynd i fod... Ie, mae'r ma safon yn... Ie, yeah, mae'r safon bendant i codi yn do. Mae ma nhw'n edrych yn lot mwy pwrpasol. Mae yna ma fwy o redeg, mae yna ma unigolion gwell yna. Wedyn mae ma bob dim, really, mae yna gamgymeriadau yn digwydd o hyd. Diang Henrai, swn i ddweud, ond ie, yeah, mae yna ma naid i bod, dwi'n meddwl, ond mi fydda ni yn Gynta neu'n ail, Lenny, na i ddweud hynny. Ww. A gobeithio gan i fwy o lwc yn y cwpana. So, gan i, gan Ia, os dwi'n meddwl mae'n gyfle da i ennill rhywbeth yn does. Mm. A, hmm. ac wrth gwrs, os nhw yn dod yn gynta, fysa nhw'n chwarae yn cyngrair y pen camfwyr. Felly mae yna lot i dîm y merched i chwarae dros dy fo. Um, mater bach o gêm yn erbyn y dynion uh, o Gaerdydd hefyd i tîm Wrexham, uh, dynion Wrexham, ond cyn hynny mae gennym ni gêm anodd iawn yn Middlesbrough. Felly, Arwel, ti'n disgwyl gweld newidiadau?
Yndw ar gyfer gêm Caerdydd, dwi'n meddwl fydd 'na fydd 'na patrwm, dwi'n meddwl yn y blynyddoedd dwytha mae Parky wedi tueddol o ddefnyddio ei garfan yn erbyn yn y gwpan. Dwi'm yn rhagweld unrhyw beth yn wahanol deud y gwir, mae genno ddigon o ddyfnder yn e, mae yna chwaraewyr da ddim wedi cael sniff tymor yma rili yn y gyngrair felly a gw- ystyried yr, yr frechdan o Middlesbrough a Coventry yn de. Um, Fydd rhaid gorffwys yr chwaraewyr sy'n mynd i ddechrau, sy'n ni'n deud. Um, a dwi'n bydd yn ddiorol gweld beth mae Caerdydd yn dweud. Maen nhw wedi bod yn dechrau tîmau gweddol gri yn y gwpan, dwi'n meddwl. Um, maen nhw'n cael un o'r tymhor yn esgyn nhw ddim byd i golli drwy'r tymor, really, mynd amdani, maen nhw'n chwarae'n dda. Fydd hi'n gêm dda, dwi'n meddwl, fydd hi'n gêm gystadleuol. Be dyn ni wedi weld yn gorffennol yn yr gemau cwpan canol ysos yma, di bod nhw'n gemau diflas ofnadwy ynde, o'n i bai am tymor yma ar y hyl ac yn y blaen. Yn tymor dwytha, mae yna gemau wedi bod mor ddiflas. Um, ond dwi'n meddwl fi hon yn bach well a fyna, fyna fwy o hype o ran y cyfryngau o ran bod hi'n darbu Cymraeg a stwff. So, gobeithio gwn ni um, gêm gyffroes dydd y gwir, ond ia, yeah, dwi'n bo, ennill i ydyn ni chwarae terri wedyn. Ia, yeah, sy'n so, so neis meddwl bod ni'n cael cypryn, ond um, dwi'n gweld O, wrach na ni, wrach na ni oedd un ar ddeg gwahanol. Dwi'n gwybod os ti'n dechrau nhw fel Ryan Hard i Up Front, dwi'n gwybod ynddo. Ie, yeah, wel, allan cwestiwn cynta ydy, wyt ti'n disgwyl newidiadau ar gyfer gym Middlesbrough, Ifor? Achos o na beth... Um,
ydw, dwi'n meddwl nes i ffendio lle i O'Brien yn arwla. Dwi'n meddwl fydden nhw wedi blino, mae falle O'Brien cael gorffwys neithiwr a with Dobson yn gorffwys nos Wener a, a trio ffitio pawb i mewn fel yna. Swn i'n dech, dechrau efo um, Broadhead eto, dweud gwir. Dwi'n meddwl bod nas Windas yn gwneud digon um, i, gadw, uh, i ddechrau. Um, ond dwi'n meddwl bod Sam Smith reit dda, ond eto mae'r ma, ma tîm di adeiladu rhwng Keith Moore. Um, dwi'n meddwl nes i ddarllen bod uh, Sam Smith wedi cael tair ergyd ar y targed. Oedd yn fwy na'r un chwaraewr arall neithiwr. Er bod yn mond ar y cae am 5 munud yn rhywbeth. So, so mae, mae o, mae, mae o'n, mae'n awch yn fanna. Um, amlwg i Brunt, dwi'n cymryd Brunt yn dod mewn yn lle Doyle. Um, A 'na ni wedyn, dwi'n meddwl, d- 'swn i'n 'swn i'n cadw o mwy na lai 'r un fath, jyst o- O'Brien falle 'swn i'n dod i fewn. Dwi'n meddwl oedd Thomas yn yn haeddu haeddu cyfle arall, a mae o reit ffresh, 'di o'm 'di chwarae lot. Yy Cacarchi'n dda. Yym bach o gwestiwn am Kabore, n- nath o'm gwneud lot neithiwr naddo, yym ond Na, dim... un neu ddau o newidiadau 'swn i'n ddeud, a fydd o'n ddiddorol iawn be wneith o nos Fawrth wedyn, yym dwi'n meddwl wneith Burton ddechrau a Ska ddechrau nos Fawrth, dwi'm yn siŵr am y be wneith o wedyn. Yym a fydd o'n ddiddorol be ma' be fydd Caerdydd yn wneud pa mor o ddifrifol maen nhw'n gymryd y gêm. Bydd, wel i ddechrau mae gan Caerdydd gêm gwpan FA yn does? Oddi cartre yn Peterborough ar y dydd Sadwrn wedyn, felly mae'n bosib iawn na nhw'n flaenoriaethu i cyrraedd rownd wyth ola uh, cwpan y gyngrair dros y cwpan FA yn awedig tog, maen nhw'n gystadleuol iawn yn y gyngrair a, a fydd o'n gyfle iddyn nhw chwarae gemau ar y dydd Sadwrn yn bydd os dyn nhw'n mynd allan o cwpan yr FA. Ie, yeah. a, a, a pwy bynnag sy'n ennill y, y gêm yma, maen nhw'n debyg iawn o gael tîm mawr yn dydyn, so, yn, yn, yn y rownd nesaf yn dydyn. So, Oedd yn ddiddorol clywed uh, Phil Parkinson yn dweud ar ôl y gêm neithiwr uh, fod Ben Sheaf falle yn mynd i fod yn ffit ar gyfer dydd Sadwn, ond falle ar gyfer nos Fawrth, a'r un peth am Oli Rathbone. Felly, mae'n bosib iawn bydd yn Ail dîm ni yn cynnwys Ben Sheaf, Ollie Rathbone, Josh Windass, uh, Liam O'Brien, pwy a ŵyr. Uh, felly fydd o'n dîm diddorol achos fod uh, Parkinson wedi uh, gwneud y newidiadau yma, mae o'n rhoi cynnig i'r cyfle i ni gael tîm green o sbawrth oherwydd y ffaith fod ni wedi newid y safleoedd ar gyfer yeah. uh, neithiwr. Dwi'n meddwl felly mae hynny'n ddiddorol. Uh, felly, Arwel, wyt ti'n teimlo'n hyderus am Middlesbrough?
Yn amlwg mae Middlesbrough yn cael tymor da, dy ddim yn ail yn y gyngrair am reswm. Mae'n mae mynd i fod yn hynod o gystadleuol yn erbyn unrhyw dîm sy'n hanner ucha'r bencampwriaeth. Dyn ni, dyn ni wedi gweld y safon. Da ni'n mynd dîm sy'n chwarae'r pel droed mwy dynadol. Da ni jyst yn... Oh, da ni'n ni, ni anodd yn gwylio ar y degau, ond... Um, dwi'n meddwl fydd gennym ni fwy o gyfle na fydd gennym ni erbyn Coventry. So dwi'n dwi, dwi meddwl wrach nawn ni Oherwydd yn yn ffom i ffwrdd ni, dwi'n gweld ni'n cael pwynt yn erbyn Middlesbrough. Dwi'n meddwl wnaethon nhw'r canlyniad yn neithiwr godi uh, godi'r ysbryd chydig bach a dim ond bod Park yn wneud dewisiadau doeth. Fedrwn ni gymryd pwynt yn Middlesbrough dwi'n meddwl. Um, dwi'n mynd i ddeud gêm ddi sgôr a wedyn pan fydden ni'n mynd i'r Coliseum tri stand ag ydy'r Cae Ras ar y nos Fawrth um, dwi'n gol ni'n curo honna just achos dyfnder y garfan al bod, os neith Rathbone ddod yn dôl dwi'n sôn am wel ia yeah, diom di chwarae stipyn yn amlwg ond dwi'n gol ni'n curo honna dwi ddim. Ww.
Uh, Wel, ydy, dwi'n meddwl, fel yr arwr dweud, dwi'n meddwl bod cael buddugoliaeth uh, yn erbyn Rhydychen yn... Mae'n tynnu'r pwysau oddi ar y gêm yn erbyn Middlesbrough i raddau, achos da ni wedi cael y triffwynt. Ac oherwydd hynny, falle bod o'n rhoi gwell gyfle ni gael rhywbeth fel gêm gyfartal, da ni ddim yn teimlo bod rhaid i ni wneud yn dda. Um, A, a fel ti'n deud Arwel, dwi'n meddwl, mae'n ail dîm ni yn dîm nath ennill y bencampwriaeth yn ddim y bencampwriaeth, ond uh, to, gafodd uh, ath i fyny o gyngrau'r un yn dydi, felly mae o'n mynd i fod yn gystadleuol uh, pwy bynnag da ni'n chwarae, felly bydd hynny'n ddiddorol. Ond cyn i fi ddeud fe dwi fel i ddysgwr, be wyt ti feddwl efo'r? Ti teimlo dy derys?
Ar gyfer dysadwn, um, Dwi'n hyderus fydd hi'n agos, dwi'n meddwl fydd o'n gêm debyg i Stoke, ond dw- a- ond t- nes di ddweud gynna bod bod rhan fwya o'r timau'n debyg iawn i safon, dwi'n meddwl bod Middlesbrough a Coventry bach yn well na pawb arall, a ma' ma' 'na grŵp yn y canol, a wedyn fatha Sheffield Wednesday, Oxford ydi'r ydi'r timau gwan wedyn yym dwi'n meddwl fysa pwynt yn ddigon yn ben yy Uh, dyna beth fydd parc yn anelu am, a... Na, dwi'n dwi, dwi, dwi meddwl dwi mae colli mewn gem agos na ni, dweud y gwir.
A Cadydd?
Dwi'n ffansi hon i ennill hon, dwi'n meddwl fydd yna awyrgylch da iawn yn fanna, a fydd Nes y dorf yn gael ni golli hwnna, dwi'n meddwl. A ddweud e fel yna. Falch o glywed yr hyder. Uh, dwi'n cytuno fo ti efo'r dwi'n meddwl. Dda ni roi gym da i Middlesbrough, ond maen nhw'n... Uh, ti'n edrych ar y tabl, mae'r ddau dîm ucha. Uh, mae yna dipyn o gap um, tan y tîmau gem ail gyfle. So, a dwi ddal yn amhosib i ni gyrraedd y gemau ail gyfle. Uh, os ydyn ni'n dechrau cael Chydig bach o rediad, ond uh, mae'r dau echa yn rhy bell yn barod, fyswn i'n dweud. Uh, felly, gobeithio am ganlyniad, well, perfformiad da, ond ofni falle, na ni golli. Ond dyna beth edrych sy'n pan fath o'n i Norwich, a pwy a hwyr fe wneud digwydd. Mm. Uh, Caerdydd, Uh, ydy, mae, mae o'n gêm i edrych ymlaen at fel dydy. Uh, a, a dwi yn meddwl, bydd o'n ddiddorol gweld, mae bosib iawn fydd o'n tîm cynta Caerdydd yn erbyn rhywbeth tebyg iawn i'n ail dîm ni, ond uh, o dan y goleadau ar y cair as, uh, dwi'n cytuno fo chi, dwi'n weld fydd yr awyrgylch uh, yn help mawr i dîm Rexham. A mae gennym ni Fe gennym ni dîm eitha cryf. Dwi'n meddwl fod Parkinson hefyd yn gwybod fod o'n gêm bwysig. Uh, Mae'r ffaith fod o'n di dechrau uh, newid y tîm yn awgrymu falle fod o'n mynd i fod yn uh, to, rhoi cyfle i wahanol chwaraewyr, so dio ddim o reidrwydd yn mynd i fod yn un ar ddeg cyntaf yn chwarae Middlesbrough ar ail un ar ddeg yn chwarae Caerdydd. Felly, um, dwy gol i un, fe da i. Uh, felly, dwy gem gyffroes iawn i edrych ymlaen at nhw. A gobeithio wir, fyddwn ni'n gweld y bel yn mynd i mewn i'r gol.